Disiturikiti eya Sheema abataka kuruga omu ward eya Kiziba erikushangwa omu divijoni ya Kagango omu munisiparite ya Sheema wahati baine akamwenyo aha matama bwanyima ya gavumenti okuhinguza eky'okukora orukuuto rwabo oruri omu muringo mubi kandi oru rubaire rumazire emyaka n'emyaka rurikushwa kubi. Enguuto erikuza kukorwa n'erikuruga Itendero omu tauni mpaka Ngoma ahi barikutimba omusheenyi omu nsharo ya Sheema hamwe na Rwampara kandi enguuto egi ebaire etakirabwa n'oburi buri mwebembezi obaire naayetsimba abaire naagikozesa kushaba oburuuru naahamiza abantu ngu naaza kugikora emyaka erikuhwayo mpaka obu minisita w'ebyenguuto agishwize omu nguuto ezikuza kukorwa. Abatuuze nibagira ngu babaire baarihire n'ebiina eki barikugira ngu okubakiriza kubarabya omu itemere rya Rwizi akasente kabaire keeyongyeire kuruga ahari rukumi kuza aha nkumi ibiri. Ninsiima MP waitu Kateesi Ayi'ra osi no truck oruguuto rukaba rwafiire otakyineho kutamburira batushaba sente nyingi aba piki mbwenu bariyo nibakutukorera noruguuto nitweyongyera okumusiima na nebi naku kutukorera Amina. Nitwenda kusiimba gavumenti ya Uganda eya nrm eyiturimu hati kandi erikutwebembera kurungi namunonga. Siima MP waitu Kateeshumbwa ahabw'okureeba ngu waaroobingire esente ez'okubaasa kutukorera oruguuto rwaitu oru orikuruga Ngoma kandi rukaija rukagwa Itendero. Nitumusima munonga kandi eki ekizibu eki tubaire twine twaheza kukimara, Kateeshumbwa ou nituza kuguma nitumusiima mpaka ahabw'okuba bwanyima y'emyaka nka makumi abiri ei tubaire twine gavumenti ey'enyima, empi ow'enyima ou tubaire twine, tubaire twine obusaasi buhango. Abatuuze bongyeire baashoboorora ngu baatsigaza ekizibu ky'amashanyarazi eki barikugira ngu bashashwire emyaka ebiri enyima kwonka na hati tibakagatungaga. Kushangamu oruguuto rwaitu ninga oruguuto orufunzire, ebimotooka ni bingi nibireeja omushenyi ebirikuraba buri dakiika, nituteekateeka kugira ngu twafuna nka chansi baritukorera. Nyowe niza transport nizibaasa kutanguhira ninzira yegwire accidents nk'ezi nizibaasa kukyendeera oshange tofuna chance bagira ngu warikora nibaasa tibaasa kufuna chance oshange wahanguhamu kakye munonga ahabw'okutanga ngu oruguuto rwaitu waaza kuza omu works barikukora kandi rwabonera ahabw'okuba rwotsire nituteganisa nangwa na muno muno aha motoka empango. Ensoosire niziraba aha nsi shi omuhanda ogu kandi itwe abatuuze ekirikusiisa tubura eki twaganyirwamu oshanga tutakugyenda. Niinyesiga ngu baarikukora omu nkora enungi eboneire buri omwe naija kuganyirwa omu ruguuto oru. Ekya kandi n'ekikwatiraine eki twabaire nitweta omu bitura nangwa na munonga ezi emotoka eza Sinotruk orutindo rwaitu rukahatuka. Kandi oru naabaire ninteekateeka ngu munisiparite terikubaasa. kukora orutindo ogu amaani gaarwo n'esente zaarwo. Abeebembezi baine amatsiko ngu enguuto egi yaakorwa, entaatsya neeza kweyongyera. Okwo ndakwongyera ahari ekyo, niinyenda kusiima entaatsya yaitu kuruga eitendero kuza Ngoma ebaire eri mbi. Nkaitwe munisipaarite tukaabaire nitufuna obuheereza burungi ahabw'okugira ngu twine ebyamaguzi bingi, omusheenyi gwaitu niguruga Ngoma. Kwonka emotoka zibaire niziremerayo, emotoka z'ebitookye tizihikayo, ziremerayo, ab'amagaari baremwa okwija, Ahabw'enguuto mbi, kateeshi ohangaare, kateeshi ogumizeemu otogyeke n'emyaka makumi ashatu okiri omu munisiparite yaitu ahabw'okuba ei nkugambira nindeeba ngu shi emere yo neeyagayaga nk'oku etwire nooyagayaga. Gashakwa Justine Komujuni.